Chu bai vek u le, vawiinah hian video thar ka rawn dah leh dawn a, vawiina kan en ho tur chu a sad child tih pawn Margaret Atwood i ziah kum sang kha zakua sawmruk panga a a publish kha a ni a, he poem hian depression te sadness theme te a rawn explore nasa em em a, chuan Margaret Atwood hi Canadian postmodern writer a ni a. Naupang lehkhabu tam tak a ti chhuak tawh a, he form pawh hi naupang hnena address a ni a, Edu te hianin he form hmang hianin naupang te chu an lung ngai a nih ten chhan tha tak a awm thin a, chhan awm lo in mi hi an lung ngai ngawt lo a ni a, chuvang chuan an lung ngaihna te chu thil tha lo leh thil. Hnawksak a ngai lo tur in a chah a ni. Tunah chuan a text ah lut tawh ila tlar khatna atanga tlar ngan a. I lungngaih khan chhan tha tak a awm thin a, chu a chhan chu depression i nei emaw i lo tleirawl chauh ve tak vang a ni tlangpui. Chutiang a nih chuan damdawi ei la A nih loh pawhin hun in a lianpui hun nghak ta che. Chutiang a nih loh pawh chuanin zanah i rilru na te a reh theih nan mut thilh san hmak mai ta che. Tlar rukna atanga tlar sawmna. Naupang zawng zawng hi an lung ngai vek a, amah erawh chu an zinga tlem te chauh chu chu lungchhiatna atang chuan an rawn tal chhuak leh thin. An zingah i tel ve lo a nih chuanin i malsawmna te chhiar la, hun tha zawk i tawn theih nan i tawngtai ngei tur a ni. Awlsam taka i lungngaihna leh i lungchhiatna te i theihnghilh thei lo a nih chuan i thil awh zawng tak te kha han lei ta che a nih loh pawhin hmana ta tawh i thil lo tih chak em em kha han ti chhin la. Tlar sawm pakhatna atanga sawm palina eng thil atang chiah chuan maw i rilru chu lak pen a ngaih a, engvangin nge? Hun rei tak kal ta a Lawn Party-a thil thleng kha i hriat reng mai ni, i theihnghilh thei lo tak tak em ni? Tlar sawm panghana atanga sawmhnihna inah i rawn lut a, i vun chu ni in a em sen vek mai a. I caah chuan chini te awmin i kawr thar hlak mai chu ice cream kaiin a bal hle mai a. Chutah chuan a ni, mi in an ngaih na lo che tih i inhriat chhuah ni. Tlar sawmhnih pakhatna atanga sawmhnih pangana a hun a lo thleng a. Khua chu a thim in lungngaihna chhum in a zim tlat che a. Blanket hnuai ah emaw kar kang mek hnuai ah i awm a, i thaw tha thei lo va. Tlar sawmhnih parukna atang a sawmthumna. I bul vela chhuat te chu an kang fai vek a, tichuan i taksa I thlarau in a chhuahsan huna i hriat tur chu hei hi a ni, mi tu pawh mai hi chhungril takah chuan kan lo lung ngai vek tih hi. He poem-a themes te chu pakhatna ah chuan sadness and depression a ni a. Pahnihna ah chuan childhood, pathumna ah chuan indignation and shame, zahna. Tunah chuan he poem ina message min hnutchhiah kan lo en tawh ang a, mi tu mah hi hlim reng kan awm lo a, tu pawh mai hi engtin emawni tak chuan kan lung ngai theuh a ni. Tumah hi midang aia lung ngai bik kan awm lo va, kan lung ngaihna hi a in ang theuh a ni. Chu avang tak chuan kan zavai hian kan in ang vek a ni. Mi tu pawh mai hi kan tawpna tur chu a in ang vek a, chuvang chuan kan dam chhung rei lo teah hian he poet hianin naupang te chu an hlimna zawng tur leh an duh ang zawng te, an hlimpui ang thil te ti turin a duh a. Kan dam chhungin eng ang thil pawh tawk mah ila a tawpa tawpah chuan kan zavai hianin tawpna inang vek kan nei theuh dawn a ni. Hei poem hi a depressing em em a, ka rawn sawi zau duh chu Margaret Atwood hi hianin depression leh sadness hi a rawn theme atan a rawn hmang nasa hle a. Hemi ina a tar lan duh chu lungngaihna te lungchhiatna te heng te hi emotion dik tak an ni a, an zahpui awm lo a, zahna chhan tur a awm lo a, mipa pawh hmeichhia pawh patling nutling kan za vai hian lungngaihna te hi kan tawk thei theuh a, chuvang chuanin lungngaih avanga chah te hi thil zahpui awm leh thil tha lo a ni lo a, chah te hi a tul ve fo thin a ni. Childhood hi kan nuna thil pawimawh tak a ni a, kan nuna thil tha kan hriat reng te chu kan naupan laia hun hlimawm tak tak te kha an lo ni leh fo thin a, chuvang chuan childhood tha neih hi a pawimawh hle a, nu leh pa te pawhin fate naupang lai hun tha tak an nei a ni tih En nawn fo hi a tha awm e. Tin, theme hnuhnung ber indignation and shame hi naupangte chu an naupan laia thil zahthlak leh anmahni timual pho zawnga khawsa an awm hianin an zak thei hle a, an dam chungin an theihnghilh ngai lova, an theihnghilh thei lo thin a. Hei pawmah pawh hianin He naupang hi a naupan laiin birthday party ah a kal ni awm a nia. Chutah chuan naupang dang ten ngaina lovin fiamthu thawh nan te an lo hmang a, an lo ti mual pho a, a kawr thar te an lo tih chhiat sak a ni a. Hei hi naupang hringnunah chuan theihnghilh a har hle thin a. Chu chu Margaret Etu te hian a rawn sawi a, theme ah hian a rawn hmang bawk a ni. Khati zawng kha vawina tan chuan ni se, ka video te milo en sak leh vangin ka lawm em em e.